Ирдэбит, Мандарус, Айылгы айымньы кинигэр кэллигит. Борис Петрович айар сытар, Баайаҕа уустара, иистэнньэҥнэрэ үлэлиир сирдэригэр этики кэллигит. Баас да сырынньахтардыгыт. Ээ, бэйэни Мандар ол баара буолахтына ол былытылыы туоха туоха охсоллор, ол аныгы ох немела

Манна туохтарын хаамай главнай готовкаларын оҥороллор, онно дьиэлэри тиэн хитэрэн биэрэллэр. Кырдаҕас учуутаан. Дьон идиһэйдэҕиннэ. Туохтордуйа курдук устуохтаах айы. Кэнсиэрдиген Кэриэстэһэ дьаллар. Кэнсиэр бүгүн. Кэнсиэр буолуо. Концерт диэ, ээ, өссө диэ. Бу аанна тобулуо диэн. Ээ, утугуруу ыһыттар бу бааллары бүттэ. Аата хайдары дьоннор эбиккит тоҕор. История үшін учутал этэ. Былыр, былыр, былыр. Вот, күөс, бу тиэхиникэ. Батта. Барыта ким төлүүрэ биллибэт арааты бии диибит төлүүр быһыылаах бии буорбоска кэлэн оонарбытын эрэ билэбит андыга эбитти бэйэм хооборо кыһын бултуубун уонна бу быыспар арыппар уһанабын дьарыктаммытыҥыраатта ыраатын ол ханнары тоҕуһан сыллардаахха хамнас кэлбэт буолуутун саҕан онну хаммытым э онно бастакы быһахпын хаатыҥкаҕа туруора атыыһыттарга атыылаһаммын онтон амтаһыйаммын уус буолуутум оннуга эбитте хамнас суох пенсиялаах дьонтон хаччыстырилэйдэһэн килиэп атыылаһар кэмнэрэллэр билэргэ пулын Дебар Иш Федоровичтыына та элбэхтик алтыһан үлэлиэхам сыһыдьаахпы. Ол хаҕаттан Борис Федорович ол олбуорун иһигэр биэстэ биэстээх кыра үлтээн курдук уһанар диэлээх этэ. Ол онно дьэ эр дьон бөҕөтө мустаммыт уһанар этибит биэс-алта киһи. Ээ. Туох да өрө тиргиллии бөҕө буолар. Онтон дьэ бу үчүгэйкээн дьиэҕэ киирэммит билигин буотун оттон. Хас сыллаах экирбитин? Оҕо бөҕөтүн дьарыктаан. Икитин дьэттэ олохха. Байаҕа барыта уус буолла. Куоракка отучча уол уһана олорор билин тигинэччи. Баайаҕатта. Тоҕо үчүгэй? Наһаа үчүгэй. Бары дьиэлээхтэр, уоттаахтар, массыыналаахтар, оҕолоохтар, уруулаахтар. Эдэргэ дылы быһа охсон. Онон Борис Федорович бу кыһатынан бу дьону уһуйан, улахан нэһилиэкэ хамсааһыны чахчы оҕурдан. Маннык. Быыһык бу хамнас суох иҥин дьэ бу экономика оннук маннык кириги стой кэмигэр туохта аврал болла. Маннык. Манна тон эр дьон сонун десте кэлебит бии тыаттан иһин киирдэхпитинэ ким эмит баара буолуо сонунна баран истиэххэ диэн маннык өлөбүт түмсэр кирдик аһара ди нэһиичэ биирдэ эмит быһах успуонсардыыбыт онон бүтэбит аатын хуолун ким диэни төлөбүрбүт диэн Гаврил Гаврилович Нестроев диэн Буотун дьулайбын аны бутун киһини кытта атаан быһаарсыбат киһи. Эмиэ не устроеп тиэҥин да. Нестроят киэммин. Аймахтыылар гытта. Тараата Борис Федорович Нестроебы кытта аймахтыбыт. Оннук. Биир Өбүгэлэрбит биир сиргэ кэккэлэһэ олорбут дьоннор. Оннук, оннук. Бу

Онон син сыл аайы биһиги кыйыбыт ситиһилэнэбит уонна икки тыһыынча сүүрбэт үөт сылга үс дархан устаммыппыт диэн ас быһаҕар, дэгиттэр быһахха уонна балана ус оноҥоттаахха. Онон ол барис ардык да дойдуга суоҕу үс дарханыммыт

Тугура үлэлээбиппит. Ону культура киириммит биһи быйыл биһиги олус үөрэбит. Уонна буоллаана бу сыллар тухары уон биэс сыл тухары биһиги элбэх ситиһиилэрдээхпит биһи көрөргүт курдук. Ол ону биһи ситиһибит диэн моҕо ураһабыт буолар бастатан туран. Ону туос моҕолураһа саха төрүт итэҕэлин ийэ кут, ийэ өй, санаа сылаас уйалара диэн бу Борис Петрович этиитэ. Уонна бу моҕолураһаттар биһиэхэ элбэх улуус көмөлөстө, Сунтаардар көмөлөспүттэрэ. Мэлэ ким кутанан, кутанаттан. Э били былана ураһаха баар көнтөс быалар бааллар. Билин көтөрө билбаттар. Ол ону 200 метрeni

Биһиэхэ кыттыбыта бу сомоҕолоһуу ураһата буолар. Аны иистэнньэҥнэрдэ биэс сүүс алта уон икки туос ураһа актыар тиксибитэ. Биэс сүүс алта уон алта уон икки. Икки. Онно икиннэргэ махтанабыт, Сунтаар эмэ бэйэккэ мөспүтүгэр. Оннортон билигин ураһабыт сабыыллаах болар быллаан тиис аны сайын эмиэ кэлэт биһиги ураһабытын көрөрүн. Дьэ уонна биһиги ааспыт сыллааҕы үлэбит диэн бу айыылар ытык иһиттэн тиктибит Эп, аҕыс э тоҕус айыынан биһики дьабыйар киһэ дьэ көппүт. Бу Борис Федоров ситиһиэтинэн, Прасковья Васильевна Макарова, мастер мастер киниэхэйэрдэ художник, норуот маастарын үрдүк аатын ылла быйыл. Аха, кини туох осколаҕа туох туохха үлэлиир эппи туруутучтарынан үлэлии сыл алты уон харысхаллаах сүрдээх күүстээх бу олох туох хоппо буолар э аны барыта бүтүннүү алты уон аҕыс харысхал буолан таҕыста биһи кэнники бүтэрэн баран ааҕабыт тоҕо диэтэххинэ бу тигэр буоллаххына бэйэтин бу иһит салайан иһэр бэйэтэ салайан иһэр салайан размерин иһин бэйэтэ бэйэтэ тахсан иһэр биһиги маннык размер дегенем тугу улахан айгын оҕоруохтаах этэ бисэ отуйуппала бэйэтин бэйэтин тохтур да улахан үлэлэр оннуктар эбитэ бэйэтин салайан иһэр тоҕус буолаҥыт хас төһөрү хайатыгыты биһиги мала сүүс төрдөн хонук тиктибит аа сүүс төрдөн хонук тиктибит оннуттан биһиги была бу манчаар оонньууларыгар бассакынан

то саха сиригэр саамай улахан иһитиэххэ саамай сүтүү улахан иһити тигэммит бу биһиги музейга экспонат быһынан тиктибит он биһи борис петрович аҕуон саан көрсө биһи бэлэхпит буолар бу музейга отон бу иһит туос суолталааҕы итиэҥэ тохтуоххайы бу иһит былаана музейга мас ураһаа тутуллаары турар ол онно бу экспонат эрэ турар Эп, бу эрэ экспонат турар онно. Онно киирэҥҥит эһиги бу биһиги хоппобутунаан айыылар ытык иһиттэринээн манна киирэн эбээҕит баҕа санааҕытын этэ этэр уонна кэпсэтэр э, айыы итэҕэлигэр э, үҥэр хоппоҕут буолар. Эп, онон этэ бачча ыраахтан кэлэн бараҥҥыт, эһиги биирдии-биирдии түһэн барын диэн этэбин. Бу манна эппит туохут туолар диэн, биирдии диэн этэбин. Сөп диэн. Тоҕо да наһаа элбэх харысхаллаах эбит. Э? От өйгү тутулар диэн. Эб, ити этэбин. Ити Борис Федорович этэр. Мин ону этэбин. Мин этэ диэн буолбата. Ото бэйэтэ иннигин били тахсан иһэр эбит да бэйэтэ. Эдиттэрэн иэрэбит. Ааһа. Онно биһиги онно бэлэмнэнэбит. Оҕолоро кураһа тутуллар, онно дьонно туруохтаах. Буна соҕотох бары турар ону. Эһиги биирдии биирдии киирэҥҥит. Манна бу айыыларбыт бары бар. Тоҕус айыылар барда бааллар. Онно киирэн олороҥҥут эргитэ-эргитэһэн тэбиһэн туох айыыгар былана үҥһээн сүктэҕин, кырдьыһа куйуун игин эбит. Тоҕо үчүгэй. Буолар һэ. Онно киирэн. Эвлинг ол гынан диибин дии Оннук суолтаҕа барда диэн этэбин. Онно оттон билигин этиэм этэ эһиэт төрүт хомойуохтаах Борис Петрович слабайдаан олорор. Тэп тэбилигин оны эһэне көрсөр кыаҕа олох. Той теот гриптээтибит. Тэп ону лаканын эрийтэтин бабата. Гриптээтибит онон кыайан көрсүбэт. Онон иһин ыраахтан кэлбит дьон баһаалыста бырастыыгынан диибит. Оттон мен на киллэриэхпин баҕарабын, конечно, кини былаана уже ылырда, оттон дириктээтэ диэн этиэххэ наада. Эти бу күннэргэ ботон алта иһин делегацияны көрсөрүттүбүтэ биир күн. Ол оннан аа сэнии битээнинэ. Лене күнгилибат, оны ис өттө бу баардыта. Испэт остеннер бу бар тураллар. Испэт түөт арааһа бар испэт осеп. Ол туох уолталааҕын? Да буолана бу харысхаллара эбит барыта. Биэс харахтаах харысхал, ынахсыт бэлиэтэ, арааһынай туохтардаах барыта. Бу буола Борис Федорович Моҕол ураһа диэн кинигэтигэр баар эб. Ол Моҕол ураһаны диэн кинигэни ыллыгыттаан эһиги туоска үлэлээбитинэн бараҕыт. Онно сүбэлэр хайдах тигэргит, хайдах быаргыт төһө сантиметрдааҕа, төһөнү ыларгытын иин барытын хайыыллар. Эп. Бу буоллаана он биир испэт уос баар да. Барыта илии үлэтэ бэ икки метрэ усталаах полтора метрэ манна үрдүктээх диэн этиэххэ наада. Сүрдээх улахан үлэлэр хас биирдии баайаҕа маастардара биһиги сэттэ испэ туоһу тикпиппит. Уонна ол ураһабыт аана диэл дэнэрэ. Наһаа улахан диэл аана ураһабыт диэл диэл наһаа кыраһыабай үчүгэй баҕайы диэллээхпит. Уонна булана ити көрдүгүт? Бу хаттахчы, сүктэр кыыс хаттахчыта. Бэйэ билигин була хаттахчы тигэ олоробут. Амма Болугуругар булана бэс ыйын сүүрбэтигэр, сүүрбэ бииригэр эмиэ ураһа киирэр туос ураһа. Ол гынан бэйэни уон икки дулкалаах сэргэлээх буллаҕына, кинер киннere аҕыс дулкалаах. Диэн ол аата аҕыс сэргэлээх бу. Аҕыс сэргэлээх болор. Бэйигиннээх кыра диэн этэрин улата. Уона киннер була аныгылыы маннык ититии утуплей гыннылар диэххэ маннык бүрүйдүлэр диэххэ сакалыы бүрүөннээх оны таһынан ону көрдүлэр ыалдьыттары көрсөр тулхаан лекционнай хоһугар киирдибит манна тыллааҕарга кини ансардаттан оҕолорго лекция аҕа араас сиртэн кэлбит дьоннор бартын манна көрсөбүт биһиги Уута, ону маһы саманы кэйэн олорнаа кэбин. Кин үлэлии олорор бу үлэтэ. Билиҥҥин кини була отут пес уруһуйу уруһуйдаата. Оны агуон саагар куоракка, ытык күөлгэ, баайҕаҕа быстаккалаата. Бу ааспы сылга алта быстакката буолбут эбит Борис Федоровичкана. Онон була сүрдэ бу туох кини була малитина технадата. Қаңас илиитинен уруһуйтуллар.

Ээ, оннук. Ити баар буолан, саха ойуута бичигэ. Маастардар барыта кини оһуорунан маныллаллар дии. Моҕол ураһаатын булла биһи проега үлэҕэ киирдэ. Аныбыт саамай улахан кинигэтэ Куйаары улаҕатынан сири сигнал диэн кинигэтэ. Бу кинигэ нууччалыы, нууччалыы, английскайдыы тахсыбыта бу. Икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха. Сүрдээһэ улахан, ис хоһоонноох бу. эр ойуулара ойуулара сүрдээх кэрэ баҕайыларга көрүөхтүн сөп диэн этэбит уон оттон бу көрөргүт курдук саха быһаҕа диэн бу туохтарга сүрдээх үчүгэй кинигэ буолан таҕыста манна бэрэспит оҥорбут быһахтара бааллар ону эһиги музейга барыҥыт билигин илэ көрүөххүт Кини буолана батыйата, кылыһа, батыйата, кылыһа, батаһа, үҥүүлэрэ уонна хүрбэ биэс бу быһахтаран тап тураллар. Э? Уонна була этиэм этэ ити бу музей ол экспонаттара барыта ити билиги музейга баран көрөҕүт эһиги. Сүүстэн такка экспонация. Ааспыт сылга таҕыста бу. Аа, дьүө кинигэтэ. Музейга баар баары болотыгада. ыйытаарын эрэ саха өйдө оны бу саха саатаха диэннэр баалар оттон миэхэ атыыта бу мандар уус диэн ити кинигэ аа ити кэлинэн кэнтиэмнэ айаннаан кэллэ да бу борис федорович бастакы харысхалы харысхал оҥорбута бу кэллэ куораттан боллаҕына ким арчаана холмогорова анна андреевна аҕалла ону кытта айдарыылаах иванов диэн Бээки Мэри диэн ааттаах Иванов аҕаллылар да буо. Бу буоллаҕына, куоракка буоллаҕына, дьиэ таһыгар турбут эбит. Ханнык дьиэтин диэн ити быһарбатылар еді. Оны үөрэтиэхпит диэтилэр. Ол дьиэҕэ буллаҕына бу ыйанан турбут эбит. Оны буоллаҕына, бу бастакы Борис Федорович оҥоһуга бу тиийэн кэллэ. Оны кини киллэрэн уураан кэбистиэтэмиитин. Бу буоллаҕына маннык диир Дмитрий эмиэ истээн Кисаровой хаҥа этэр манна Айыы итэҕэлин дьиэтэ баар буолуохтаах диэтэ. Ол сотору манна баар буолуо диэтэ. Сыыйа баар буолуо манна диэтэ. Ол онно бу бастакы экспонат үһү. Эп була-булахан суолталаах бу дүҥүр үһү. Бу дүҥүрдэр эрдик. Диэтим быһааттылар, то-то мөккүһүү бөҕөтө мин киирэ-тахха булан үчүгэйдик пане хайаабаттым эп, устубуттарын ытыахтаахтар бэйэлэрэ кэпсэппиттэн эп. Ону иһитиннэриэм этэ уонна уон иһэ хаалбыта. Ээх уонна ол кэнниттэн бириэмэтэ кэлиэҕэ диир сэр. Онон дьэ бу сүрдээх улахан эмиэ туохтаах кэлэн олорор да. улахан туох кэлэн турар диэн үөдэбинэн харысхалкайан сытардым суолталаах кэнники эмиэ музей экспоната буолар манна киирэн эмиэ хайыыр буоллуллаах диэмин сэрэйдиэм ол тута тутабынаттан кэлэ кэлэ мин мэрийэри бу күннэргэ элбэх хайы көрдө ол кинигэбит биир сирбин уратыта диэн туох

Он аны көрбүтэ наһаа кырыылай саха дьахтара үһү. Айгылар саха туохтара эбит диэри аны. Он маны сахалыы барыта толору симэхтээх үһү. Кылапачыын олорор диирдэ. Уонна балана хайаабыт ону этэр маны диэн. Айыылары көрсөр боллаххытына хараҕын көрүөхтээх эбит. Э, уоттаах парай сытыылаах хараптаах маннык көрөр диэтэ. Ону бала Уораһатарым көрүөхтаахпын билэбин диир уонна быыһынан кырыабайын иһин көрө сатаатым диир уонна мин сирэйин сатаан оҥорботум диирдэ. Маннык кыра маннык кыайан оҥорботум диирдэ. Наһаа кырыабай сахайдьахтара диир. Ону киниэхэ эрэ көһүннэҕэ дии кинини хаалта буолуо. Ону маннык диир кини айыылар диэн күннэр эбит дии. Күнэ манна турар үһү уонна бу барыта сардаҥата дии, айыы сардаҥата дии. Күнү оҕо диэки турар онно сарданар мана. Икки күнүрдээх махан. Күн күлүгэ буот түтөрү айыытан тан ол һыддык кэлэрэ буо. Тыаҕа киирбитэ тииттэрэ хатыҥнара иккилии маннык күлүктээхтэр үһү. Ону наһаа модерка бу хайдах манныгы маннык буолуохтаах бииригир эрэ баар буолуохтаах дии. Онтон дьыгырдаатар Малитыев иһигэр киирэн истэҕин аайы сырдыыр үһү ол прожектор курдук буолаллар дии. Ол сырдыга баран көрбүтэ буллана маннык коммутабылын наһаа кырыһыбайы оны турда. Оны табы эһэни холобура уончата көрүстүм дии. Эттен Эне дир онна миин тыыпатылар ол тухары диэте. Куттуллар үһү.

Онно мин һымыытыгар эрэ тиийэбин. Аны куотаары наһаа ыныртык куотаан баран куотан хаалбыт ойон хаалбыт үһү. Ити кини была Борис Петрович отчуттарга ыһык илдьэ баран эрэр өйүөллүүн бу дьиҥнэхтии көрбүтүттүү барыта дьиҥнэхтии уруйдуур туохтарын көрөр уруйдуур барыта да

Ыла икки үс сыл инниттэн ырдьата биитэй оҕолорум уже маннык Да уон аҕыс сыл үлэлээтэ уонна уон тохсус сылбытын бу үлэлиибит. Пандемияҕа эрэ хаалбыта. Он тоҕус сүүрбэ сыл буолуо этэ буолла пандемияҕа. Сунтаартан кэлэллэрбит. Хунтаартан да тоҕорэ оһуох курдук. Тан барды кэлбитэ. Араас сиртэн барытыттан кэлбитэ. Дубаҕар бииримит оҕо үөрэммитэ була инникигэ. Мин тоох буолар диэн. Атаҥа тасман даруйскай илдэ сиэдэтинэн хайыырбыт. Маны туу сиэдэн ыыттыйыттииллэр. Ону оҕолор кытта алтыһар. Сүлбэ уол кэлэрдэ. Ону ол барыта уолаттар. Онно өссө төрүт дорҕоон дэн эмиэ хатылаайаптар герман да да да кинилэр эмиэ лааҕырдаахтар аа лааҕырдаахтар кинилэр быйы уон сыллара боларда уон сыллара болар бу манна эмиэ мандары уус дьиэтин таһыгар уһайбалаахтар бэлэрэ наһаа үчүгэй балаҕаннаахтар онно оҕолору хонноро хатан сытыырааннар да ол түрүтүн хоҥҥо хахалыы стримиҥҥэ үөрдэллэр эмиэ оҕолор эмиэ бачча быдьааттаах да уон хонуктаах буолар да быдьаат да бэрэспэдириттиэтиттэн үһүс дьиэ кинилэр манна бииргэ бултууллар игин эбит осколаҕа дьон кэмнэр наар бултуур эбит бэрэспэдириссиҥҥэ атаакылаам диэ үөһэ бүлүдэ

лааҕырга. Ону сүрдээх уон хонукка дьимийин аһаан ыртыгастынан барабыт ону онус күҥҥэ былы закрытие болар онна сүрдээх олохха ну оҕолор былар ли сатаабат оҕолор жа хомусконньуур ини бураллар былар былар да күпсүн тигеттен аа онон сүрдээх үчүгэй концерттери көрөбүт оҕолорга үтүөҕэ тардыһар, үрдэтэн аллаах диэн. Ити Борис бэйэтин этиитэр. Сахаҕа олох үөрэҕэ сүнньүнэн үс түһүмэхтээх уһуйуу, үөрэтии, такайыы. Оттон биһиги уһуйа, үөрэтэ, такайа олоробут диибин да. Итэҕэллээх омук биир сомоҕо, сайдар кэскиллээх, итэҕэллээх омук уһун үйэллэр. Онон биһи итэҕэллээх буолуохтаахпыт. Айыы итэҕэлэ хайаан даҕа сахаларга баар буолуохтаах. Аны инньэ диир эбиппин. Оннук. Бу кэллэ. Бу кэллэ. Айыы итэҕэлэ кэллэ. Ити итэҕэлин экспоната кэллэ. Онон булана ти Борис Петрович этэр Дьокуускайга айыы итэҕэлин дьиэтэ суох диэн этэр. Айыы ити то арчы дьиэтэ айыы дьиэтэ буолбатах диир. Айыы дьиэтэ диэн айыы итэҕэлин дьиэтэ баар болуохтаах диир. Атын омуктар кэлэн туттаккын олороллор диэтэ. Биһиэхэ сахаларга Итэҕэл диэтэ суох диэн. Онон дьэ таастан да көмөлөһөрүн Сунтаар кэмҥэ тиийэҥҥит эмиэ айыы үөрэҕин, айыы итэҕэлин оҕолорго да тиэрдиэххэ наада диир. Һэ билигин этэн эрэр да, бу кэнники наар итэҕэл буолан эрэр бөлөспөтөр ити кэлбит дьоҥҥо этиниттин. Ааһа. Тарбаҕын имигэс, сатабыллаах буоллаҕына, өйүҥ-санааҥ да тобуллаҕас буолуохтаах диэн. Төһөнүн илиибит хамсыыр даҕаны, үүнэбит-сайдабыт тайабыт, тутабыт диэххэ. Итигитиксе сүрдээх үчүгэй туох туох туох этилэрбит да наһаа элбэх өбүгэлэрбит өбүгэлэрбит кэриэс хомуруос хаалларбыт үтүө үгэстэрин өйдөрүн санааларын үтэ гынан үүнэр үйэбит үрүҥ күнүн өрө күүрэн көрсүөҕүн дэн үрдээ үчүгэйдики таажаагаарын эрэ барда эйиэхэ тиэрдэр бардын бу кинигэлэрэр бардыга сурулла сылдьар уонна Эт, бу кинигэлэртэн ылыннаа ди. Көрдөөһөөччүкэй баайы. Ну бу быйыл наһаа дьон кинигэ таххабыта де, анда устуунан. Тоҕо маннык улахан киһи буолбутун, хайдах маннык уһуйулан-такайылан тахабытын үксүлэрэ билбэттэр. Ону бу кинигені аахтаххына бу манна

биир да бу уолбут мандарбыт туох да уһук этэ ким да билиэ оҕото ити моҕолор моҕолор аһа ойуулара туохтар барыта уһук болуохтара ким да билиэ оҕото ким да үөрэппэтэхтэр кини ол хантар киндер айыылар киндер кинини ыданнар ол үөрэттэрин кини барытын бу биһэххэ хаалларан ыныр улахан кылааты хаалларда халыкка ии итэҕэлбит туохпут барытын кини бу манна ирдэхтэр киһи Үһүөхтээххин диэн ойууланна буо. Эһэни көрсүбүттэр, улахан ааһа турабылар. Кии эһэни көрсүбүт. Онтон именно бу бу ойуутунан кини онной тарбылар. Итэҕэйиэхтээххин, айылханы убаастыахтааххын, ытыктыахтааххын, айылха маннык сүүнү улахан туох диэн этэр. Оны оны ол кинигэтэ таҕыстаан именно оҕолорго аналлаах оҕолорбут хайдыахтаахтар хахал итэҕэргэ. Ону оҕолор специально.

Чэ онтубутун атыыластыбыт. Баҕабыт хоту биһи эрдэ үлэспиппит үс атахтаах чорооҥҥо наа диэбиттэн тоҕо биһиги именна биир атахтаах буолбакка үс атахтаах чороону ылабытый? Тоҕо диэтэр үс атахтаах чороон үс кут бэлиэтэ. Ол иһин биһиги бу Дьокуускай куоракка бардахпытына алгыска сылдьыахтаахпыт улахан алгыска. Ол алгыска ол чорооммутун, чорооннорбутун илдьэ барыахпыт. Наа үчүгэй бу. Мантан кэлэн де туу баҕарбыккытын атыылаһаҕыт. Маны куорат кыраал куорат тылыталла диэтиҥ. Михаил Гаврильевич России РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, кини быһыччатын биһиги атыыластыбыт. Дьэрэ, халкы, алгыһынан ыкпыт. Гавриил Гаврильевич, Петрас мудууспутта очугайыга. Бу үлэ-хамнас бөҕөтө. Дьэ, эйигиттэн би... Борис Федорович баар буолан бу. Ээ. Кини аатынан, кини үөрэпитинэн, кини такайыытынан бары Борис Федорович үөрэнээччилэрбит. Оннук. Дэрэ, эйгиттэн бу туох атыыластыбыт? Быһыччаҕын. Биһигилдибит бу киһигилди дьэ. Алгыста дьэ. Биэри уонна алгыстыаҕа. Суох диэн алгыстыылларый доҕороо. Эр киһиэхэ туттарыгар, хаптарыгар мал-сал буол диэххэ, туох баар кыһалҕатыгар барытыгар көмө буол. Эдэргэ дылы бу эр киһи быһа уһуох табыллыбат, онон быһах диэн оттон киһиэхэ, саха киһитигэр Сибэтиэй буоллаҕа дии. Ээ, биһи холобура быһаҕы именно туттаары эрэ буолбакка, хахабытын билинэммит быһаҕы иилинэн сылдьар дьоммут холобура үксүбүт. Улахан улаханнык уонна ото быһаҕынан биһи ол дьиэҕэ-уокка туттартан атын суох. Онон дьэ, үчүгэй э, эрэллээх доҕор атас буол диэххэ. Э, Василий тутта. Быһычча